Jeýhun bilen Bährihazar arasy Çöl üstünden öwser ýeli türkmeniň. Gül gunçasy gara gözüm garasy Gara dagdan iner sili türkmeniň. Hak sylamyş bardyr onuň saýasy Çarpyşar çölünde neri maýasy. Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy Gark olmuş reýhana çöli türkmeniň. Tireler kardeşdir, urug ýarydyr. Ykballar ters gelmez hakyň nurudyr. Mertler ata çyksa, savaş sarydyr. Ýaw üstüne ýawdyr ýoly türkmeniň. Serhoş bolup çykar jiger daglanmaz, daşlary syndyrar goly baglanmaz. Gözüm gaýra düşmez, göňül eglenmez, Sözlär Magtymguly dili türkmeniň. Essalamu aleýkum aziz mähriban ildeşler we kadyrly dostlar! Men Izzet Lady, sizler meni Ýalkym TV kanalyndan ýutubda gözleýäňiz. Ilki bilen Ýalkym TV kanalynyň guruluşynyň sebäbi nämedir, näme delilden näme maksatdan gurulmyşdyr bul? Birinjide bu baradan aýtmak isleýän. Bilişiňiz ýaly türkmenleriň bazi dabi-dessurlary, ferheňleri we bazi kulturlary ortadan ýitip barýa. we hem-de çagalyk wagtlarynda oýnalýan bazi oýunlar gynalsak-da türkmen çagalarynyň içinde ýitip barýar. Her näme bolsa-da oýun çagalykda ynsanyň ruhuna, çaganyň ruhuna faýdaly tamam bolýar. Şonuň üçin hem oýun çagalyk wagtynda möhümdir diýip fikir etýän. Bu gün türkmenleriň çagalarynyň arasynda gadymdan oýnalýan çagalyk wagtynda oýnalýan oýunlar köp az görülýär. Eşden ýoklar, bilen ýoklar, ortadan göterilen ýiten şul oýunlar. Şonuň üçinem olara şol oýunlary bildirmek üçin we hem-de türkmenleriň baz ýitip giden serheňlerini, dab-dessurlaryny ýeneden direltmek üçin we hem-de türkmenleriň meşhur şaýyrlaryny bu kanalymyzda käde bolsadam tanyşdyryp, olar bilen söhbetdeş bolup, özlerini sizlere tanytdyrmak isleýäs. We ýene ýeri gelende bazy türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine gidip, Çagalary oýnadyp, amaly işledip görkezeris. We ýene bir muhim bolan närse şol ki, türkmenleriň içinde, türkmenlerde böyle bir kanal ýok ki, türkmen, türkmençe dilinde gepläp, türkmençe dilinde dessan okyp berse. Şonuň üçin hem bul kanalda bazan ýeri gelende türkmeni gyzyk-gyzyk dessanlary we be pend alarýan dessanlary, şöyle wideolary döredip sizler bilen ýaýlama çykararys. Bilişiňiz ýaly bul kanal köp bir farkly kanal bolmaly, şonuň üçinem siz mihribanlardan siz türkmen gardaşlarymyzdan haýyş etýäs wideolarymyzy ýutubda bolsun ýa fesbukda bolsun we watsapda bolsun ýa instagram şonuň şekilli her ýerlerde sosial medialarynda ýutubdan alyp ýa ýutubdan linkini alyp dostlar bilen paýlaşyp durmagyňyzy haýyş etýän. Ýene bir muhim mowzuga dykgatyňyzy çekmek isleýän. Bu kanalda haýsy bir toparyň we haýsy bir hizbiň, partiniň faaliýetleri hiç wagt edilmär, görmäsiňiz hem. Esasan hem syýasat bölüminde hiç wagt faaliýet etmeýäs. Hemme ol doslary ki türkmençilik diýip türkmeniň daby-dessuryny, ferhengini ösdürmek üçin zähmet etýän bolsa olardan haýyş etýäs bizleriň messenjerimize mesaç ýollap, Bizler bilen geňeşip, bizlere bazi maslahatlary berip, türkmenleriň bizleriň bilinmeýän bir türkmenleriň bir ferhengi bar bolsa, ýitip giden bolsa, ony bizler bilen paýlaşsa gaty hoş bolarys. Inşallah wideo gurşap, wideo şeklinde siz azizlere ýaýlama çykaryp, sizler bilen bile paýlaşarys. We ýene bir aýtjagym bu kanal diňe bir adamdan däldir hemme türkmen milliýetim üçindir kimiki türkmençilik diýen bolsa türkmeniň ferheňi kultury össin diýen bolsa ol adamlar üçindir. Onda bolsan köp bilen wagtyňyzy almaýas ýenedem biziň gelejek gyzyk gyzyk wideolarymyzyň intizarynda boluň hemmeleriňizi ta gelejek wideo çenli gudratly güýçli Allatagala tabşyrýaryn nirde bolsaňyz hoş aman sag ýaşaň Alla ýaryňyz bolsun.